פארציילט א איד ר' דוד א ביזנעסמאן די פאלענדיגע מעשה, ער געווען נישט לאנג צוריק אין לעיקוואד אויף א ביזנעס מיטינג, ער געזעצן אין א קעפעי, און סקומט צו צו אים א אינגערמאן פון לעיקוואד, און ער גייט צו צו אים און זאגט אים, רבי איד, איך ווייס נישט ווער איר זענט, דו ווייסט נישט ווער איך בין, אבער א דאנק דיר איז מיר מיט מיין חבר זענען פרומע ערליכע אידן היינט, דו האסט אונז געראטעוועט אונזער לעבן. דער רבי דוד קוקט אים אן און פרעגט אים, ווער ביסטו? איך האב דיך אמאל געטראפן? איך האב דיך אמאל געזען? וואס רעדסטו וועגן? האט אים ר' יוטחדער פארציילן, מיט א יאר און א האלב צוריק אין די זומער ביסטו געווען מיט דיין ווייב אין איטעלי אויף וועיקעישן, קארעקט? זאגט אים יא. און דאס געדענקען, איינע פון די פלעצער פון די אטרעקשאנס דארפן צו פארן מיט א שיף אויפן וואסער פיר פינף מינוט, און ווען מען שטעלט זיך אפ די שיף גייט מען ארויס צו זעהן די פארמעישאנס, די ראקס וואס זענען זיין. ס'גייט דאך איין באוט אונטער די צווייטן, יעדע שיף האט א גרופ פון צען פופצן מענטשן, און ווען ס'איז אנגעקומען צו די פלאץ ווי ס'שטעלט זיך אפ צו זען די עטרעקשאן, האבן אנגעהויבן מענטשן אויף די שיף נישט נאר זיך צו שטעלן און נעמען פיקטשערס, נאר ס'האט אנגעהויבן א מצב פון פריצות דארט, ס'איז געווען א גרופ פון יונגסטערס האבן זיך אנגעהויבן אויסצוטון און אריין פלאטשקען אין די וואסער, ביסט געזעצן דארט אויפן שיף, האסט אראפגעבויגן דיינע אויגן און דיך זיך געהאלטן אראפ. ביז זעקס זיבן מינוט, ביז יעדע איינער האט געענדיגט מיט זייער פלאטשקעריי, און ווען ס'האט זיך געענדיגט די גאנצע גרופ, יעדער צוריק ארויף אויפן שיף, האסטו דעמאלטס זיך אויפגעהויבן מיט דיין ווייב געמאכט א פיקטשער און זיך אראפגעזעצט. וואס דו האסט נישט געוואוסט איז אז אין צוויי שיפלעך אונטער דיר און געזעצן מיר מיט מיין חבר, צוויי קאפלס פון לעיקוואד, אונז זענען נישט געווען אין אונזער בעסטע מצב פון אידישקייט דעמאלטס, אבער אונז האבן געזען וואס דו האסט געטון, אונז האבן געזען. וויאזוי דו האלטסט דיין אויגן אויף אראפ די גאנצע צייט, עס האט אונז אריינגעגעבן אזא מין שעם וויאזוי אונז זעען אויס, אונז האבן זיך אלע אנגעקוקט און געזאגט ווי האוו טו טשעינדזש, און דאס איז געווען די טורנינג פוינט אין אונזער לעבן, א איד קען אמאל זיך איינהאלטן, אוודאי עס טוט א מורא'דיגע השפעה אויף זיין נשמה, וואס מען כאפט נישט אייביג איז אז נישט נאר פאר די אייגענע נשמה, האט עס אזא השפעה. בלא יודעים קענסטו אמאל מיט די אייגענע מניעה פון דעם וואס דו טוסט, קענסטו מיט דעם אויפשיינען און מייקר זיין דורות לעולמי עד. זאלן מיר אלע זוכה זיין צו קענען ווייטער זיך מתקרב זיין פאר'ן אייבערשטן. די היינטיגע גיבור עפיסאוד איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע סוקסיד עי בי עי וואס שטעלט צו עי בי עי טעראפי פאר קינדער אין די גאנצע סטעיט פון אינדיאנע, אריזאנע און נארט קאראליינע.